Ĩĩ, mũrĩega eroreri aitũ a ũmenyo mwega, nĩndoka ũmũthĩ na ndoka ndĩ na ũhoro wa kũrũa na njohi cia ibango. Ũmũthĩ ndĩrenda tuone tũngĩhota kũrũa atĩa na njohi cia ibango. tondũ ũndũ ũcio nĩ ũthĩnĩtie ciana citũ, ũgathĩnia bũrũri witũ, ũgathĩnia thirikari itũ. Rĩu rĩ, no nginya tũcarie njĩra ciothe cia kũrũa na njũi cia ibango. Na tũgĩthiaga na mbere rĩ, nĩ ngwenda ũthiĩ hau, ũthiĩ YouTube ũcarie ũmenyo mwega. gũ subscribe na ũ like na ũ share. Na tũgĩthiĩ na mbere, nĩ ngwenda tũgĩe na andũ ũmũthĩ tũkũnyitanĩra nao. Angĩ makoretwo makĩnyua njohi biũ, ĩkamathũkia, ĩkamanina. na nĩ tũkwenda kũigua kuma kũrĩ o tondũ tũngĩenda kũrũa na njohi nĩ tũrũ- nĩ tũcarie mũnyui tũmũthondeke nĩgetha nginya arĩa marendia rĩ maga andũ magũthiĩ kũgũra rĩ njohi nĩ ĩgũthiĩ ĩnyi- ĩthirĩte o kahora o kahora o kahora na rĩu rĩ niĩ mwena wakwa ndĩrenda tũcarie acio makoretwo mamĩnyua makĩmĩnyua na mũno mũno rĩ nĩ kũnyiha tũhote kũmakuhĩrĩria tondũ tũngĩthiĩ ta rĩu ũũ ũhana ũmũthĩ thiĩ harĩa ũhana ũũ no maremwo nĩ kũhingũka kana kũhingũra ngoro ciao nĩgetha manjĩre maingĩrire njohi-inĩ ĩyo atĩa, nĩkĩĩ gĩatũmire maingĩre na maũndũ macio mothe matũthererie. Na kwoguo rekei tũthiĩ nĩgetha tũmenye ũrĩa ũhoro ũcio ũtariĩ. Nĩ tũkũnyitana na o rĩu, na nĩ ngũkorwo njenjetie ndigũkorwo hana ũũ hana, na rekei tũthiĩ tuone, tondũ ũũ ũranyona tiguo ũkũnyona ndagĩka ĩyo ĩngĩ. Ngũthiĩ hanane nao, njenjie nguo, mĩarĩrie, na nĩ tũkũigua ũrĩa amwe mathiĩte makĩeheraga ũndũ-inĩ ũcio, angĩ marĩ o kuo. tũigue kana nĩ ma nĩ marahi nĩ mahikanagia kana nĩ mendaga kuona atumia ta rekei tuone ũndũ ũcio rekei tũthiĩ rĩu wakĩminde wakĩminde mũthĩ Ai, nĩkĩ arekire? aranyitĩirwo haha kĩhingo kĩirũ Ai, kũrĩa kĩhingo kĩirũ.

Mũtu. Nĩ ũndũ wa atĩ nĩ ũndũ wa kũroko. Ndute roko ti mũtu. Rĩu inyuĩ rĩ, kũrĩ ũrĩ wagĩa mũka, kũrĩ ũrĩ wegwatĩrĩra andũ aya. Ndũkoragwo na roho. Niĩ ndarĩ nake. Warĩ nake. Ĩĩ. No ngiuga atĩrĩrĩ, ngũtũra haya mũndũ mũgima irio.

ndĩraingĩra hau ndĩranyua iria ndĩraririkana ĩ ndĩranyua magana mau matano matano ĩĩ no nĩ wona ngĩũkĩra kĩroko nĩ maraga ciringi 25 Ui, Ngai mwathani rĩu tũgwĩka atĩa nyamũ ĩno Rĩu nyamũ ĩno- mũtiũke tũteithie andũ aya rĩu rĩu nyamũ tũgwĩka ĩno no twĩkire ũguo ĩ Ah.

No mũndũ ũcio nĩatũkuĩte mũno gũtirĩ mũthenya ũngĩũraririkana mũthenya ũrĩa nginya tũngĩamba kũmũruta kumanina hau rĩ mũndũ ũrĩa agererio gwa harĩa kanitha-inĩ wona agera hau rĩ